Lemai tu, ini bisi mai siti pengingat ti dipedua bala uchu ba Messenger menyadi kitai ayu. Terima kasih ngagai iya ti udah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai uchu. Tau diambi nyadi ke lalau tenggau singkang kaki bejalai laban dunya ukai semina dewan mensia enggau jelu tang antu mega. Turai bala Uchau. Udah disururik Ayu baka selama, bebuaika leka jaku Inyau pia mega Sepil Tina Engkeman. Sebedau iya dikerenut ini pansut ke ruai kitai tau. Leka jaku Iban ti dikena Ayu nyeruri genap bengkah turai bala Uchau ti dipedua ba ruai kitai tau mega, Jaku Iban, Adap ke Menua Ulu. Minta ampun, enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita ucau. Pengingat tu nyadi maya Ngat enggau Bakih iya benama Ujai nyadika nama Karung. Seduai ba um ngintik ka seting malam hari ba menua sida tunga ke Machan empai lama ucau. Bakih angat nya orang ari Merudik. Bai angat pulai ke menua laban ti bela ke misi. Seduai bela empai bebini uchu kira ke bujang tuai menya. Pia ko angat empu wau. Nyadi ke jerita lemai hari enam minggu siti nyen kemari seduai sebaki nurun ari rumah sida angat kira pukul tujuh lebih pia meh. Muto kuda lima kena seduai ochau. Ai maya nya, bisi keruh mimit beka ujan malam sebedau nya datai ba palan ti deka alai seduai nginti. Seduai lalu madam ke muto sereta ngadu ke kereban semua. Enti enda salah sagam ini ochau, ginti kasting nya nadai bekena ke belut ne iya, semina ngena umpan peresu aja. Uji kumin kita bebaruh dia ucau au. Nyadi angat ngau ujai ti deka nginti nya tadi ucau ba lubuk siti. Lubuk ti deka endus duai nginti nya sigi suah udu-undu angat nginti. Tang meh siang hari iya ja. Suah diri tudah anggat bulih tengadik bebuah ke beram tuak ucok. Seduai datai ba lubuk nya kira pukul lapan pia meh. Enda bangat jauh endar ga lubuk nya ari rumah ucok. Ngintik meh seduai sebakih. Gintik ngena kasting. Nadai bulih utai seduai. Semina gintik undang aja bulih baung siku. Ujai bulih undang jelan iya pemesai ke ucau. Enda berasai jam pen nya udah pukul semilan setengah malam. Meda nadai utai ulih iya. Angat. Mai ujai mindah laban deka ngiga lubuk bukai. Pasai Angangat muto. Nyau meh seduai sebakih mudik ngelawa lubok bukai. Enda mukai-mukai. Lebuh maya ti mansa lubok mit siti, laban pichit seduai ke terang. Peda Angat bisi buk panyai pansut begadai-gadai ari dalam ai lalu terebai. Duduk ba dan surai ku kita Uchau. Utai nya chelum apus. Buak iya kasar. Nyau baka kal subung tang panjai pendapat. Engka bisi dua depa pemanyai dipelaba ketudah angat Uchau Dan nsurai endua utai nya ingap, enda datai japai ari perau ujau. Nya angat belaba kebuk utai nya lebih dua depa pemanyai nyau nyuntai negu ai. Meda utai baka nya, ujai lalu belanda ari luan ngelawa tudah angat ti masang muto ba kemudi. Penakut seduai sebakih maya nya. Anang nanya Uchau. Asai ke deka luput tudah anggat maya nya sema ko Jakau. Deka anggat nguing ke perau seduai lubuk mit nya. Enda cukup ga endur perau seduai beputal. Alah enda. Pajak kangat aja meh. Mansa baruah utai nya ti duduk ba dan surai ku kita ucau. Tudah ujai nya gegetak aja pala patung tudah tuai ucau duduk ba tangki muto anggat. Semutai ulih megai berang muto. Nadai utai udah enda ngenakut nya mayung suruk. Utai nya ti duduk ba dan surai Uchau. Empai kala-kala meh aku meda utai nya ini, pia ku Angat Uchau. Tubuh utai nya chelum enda berupai gamal. Nadai dipeda bereng enggau kaki. Semina buak iya aja berupai kasar sereta panjai. Enda nemu madah bekeni gamal utai nya, pia kenu ku Angat uchau. Iya meh seduai datai ba kerangan mit siti. Seduai sebakih pen ngetu. Ati seduai sama udah nadai pengerindu agi deka ngintai. Ngira diri pulai aja. Nadai jalai bukai tua pulai. Pia ko tudah Ujai nanya Angat Ucho. Ujai ti bejako nya Ucho. Nyau katat-katat tudah tuai bai takut penapat. Ni jalai tua agi deh. Pia ko Angat ga nyaut bakih iya. Tudah Angat. Tak asai ke deka nyabak maya nya ucau. Seput tudah tuai nya asai ke ba rekung. Tilik Angat, jam nya udah pukul sepuluh lebih. Pasang nyau muto. Nyau meh seduai sebakih undur mulai kediri kile. Enggai enda enggai ensuruk dan surai nya baru meh seduai uco. Dudi seduai nengau jalai dulu seduai sebakih nengau dan surai nya tadi. Keru semengat ga. Nadai agi utai nya ba dan surai nya tadai. Baru deka lantai anganak ti seduai sebaka iya. Peda ada sembua ai ari lubuk mit ari lek dan surai nya ucau. Peda angat utai nya tadai pansut ari lubuk tang naka kening iya aja. Mua utai nya. Baka buak undang tang chelum. Enda ulih enda kido-kido perau seduai sebakih ucau Anggat nyau lemi tulang. Asai ke enda alah pegai agi berang muto. Bakih iya ujai. Nyau nyabak tudah tuai. Anggat taja enda nyabak tang penakut tak naka iya meh malam nya. Getak-getak patung tudah tuai angat uchoh ukai bebula. Nadai ngadang sekali besatup enggau utai baka nya. Ko pun enda, mansa aja meh utai ti ayan ari dalam lubuk nya uchoh. Begi ga utai nya kenu ko angat uchoh nadai memunyi tu nya semina ayan baka nya aja. Enti utai nya bisi memunyi. Enda nemu agi meh seduai sebaki akhir ucau. Kada enda luput seduai iya neh. Nemu kita ucau. Ukai nya jauh, utai nya ayan ari perau seduai sebaki. Enda bulih sedepa aja penyawa utai nya ayan ari perau seduai. Udah ga perau dikena seduai ukai nya besai ucha. Kitai pun sama nemu perau muto kuda lima ukai nya besai. Datai ba penai angat semutai ke ulih nanchang ke tali perau aja ucha. Mak seduai pun agi dalam perau. Mai tubuh aja meh seduai niki ke rumah. Petunggal Langat mengesan muto lalu mai mo seduai pulai ucau. Nah ulih tinduk tudah angat semalam malam nya ucau. Lalu ngujung ke tudah angat tabin celap angat. Kaban iya ujai sama mega sama bela tabin seduai sebaki iya. Nya meh ku apai Angat ucau antu ai nya. Angat ngau ka aja enggai ngingat ku utai nya agai. Nya meh naka pengingat Angat ucau maya nginti malam hari. Ka ngumbai diri badu nginti malam hari engka enda ga ini. Tang naka ke deh tau. Anang mai aku orang nginti malam hari. Ka iya chelum maja ikan dalam ai enda meh ku ngau pia ku tudah angat uchau au. Nya meh naka jerita kitai baka ke malam tu uchauk.